السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسے واسیو کیا حال ہے سونا سائیں امید کریندے تساں سارے خیریت نال ہو سو ٹھیک ہو سو خوش ہو سو تے مست تے ڈنڈ ہو سو جی ہاں سائیں تساں دے دے پے وے سرائیکی چینل تے میں نا چیز عاصم علی دا پروگرام اج تیری خدمت پیش کریندے پے سرائیکی بیٹھک سائیں ایندے تساں بھراویں دے کمنٹس بھی پڑھسوں تہاڈیاں فرمائشاں بھی پوریاں کریسوں تہاڈا دل بھی خوش کریسوں تے آپ بھی خوش تھیسوں سارے نال رہسو سائیں پروگرام دا آغاز کرنے ہیں سائیں شاکر شجا بادی صاحب دا ایک ڈوڑا تہاڈی خدمت وچ پیش کرنے پئے ہیں بے لوس وفائیں میڈیاں تے ایویں زور مسیں الزام نہ دے ودے یار دماغ جواب ڈتی ول سوچاں کوں کوہرام نہ دے کوئی سکھ دا سج وی ابھرن ڈے ہر موڑ اچ ڈکھ دی شام نہ ڈے ہے کھیر دی دھوتی یار وفا ایندے شاکر کھوٹے دام نہ ڈے ہے کھیر دی دھوتی یار وفا ایندے شاکر کھوٹے دام نہ ڈے جی ہاں سائیں اندے بعد سائیں شامل کرنے پہ ہیں تو ساں بھراویں دے کمنٹ سائیں سارے چینل دے اوتے ہمیشہ سارے نال رہویں دن بھرائیں سائیں

سنن والا بندہ بس میں مشہور تھی ویندے سن اوندے بعد سیں سارے چینل تے بہوں پرانے تے پہلے سبسکرائبر ون مین آرمی آدن سیں کیا بات ہے آسن جی سونا سیں تواڈیاں محبتاں جیڑ ہیں نہ اسا انہیں دی قیمت نہیں سے چکا سکدے بہوں بہوں شکریہ سیں سارے نال رہسو سرائیکی سنبھالا دن سیں ساری فرمائش پوری کرے سو بھرا تاری فرمائش پوری کر دے سو انشاءاللہ تعالی تاری جڑی شاعری ہے او انشاءاللہ تعالی بنا کے چینل تے اپلوڈ کر دے سوں سیں اون دے بعد سیں سر نال جاوید خان ان سیں آدن سیں شاکر شجا آبادی صاحب دا شکوا تے جواب شکوا جاوید بھیرا اساں تاکوں لنک پوسٹ کر دیتن چیک کر گھنسو سیں ڈوہیں شاکر شجا آبادی دے شکوا تے جواب شکوا ڈو ان سیں

ایندے بعد شمس الحق انسی ویلکم سیں جے اسیں اساں آ گئے ہیں وقت کو پروگرام سناون واسطے ہیں اندے بعد سیں بھرائن سونو ناز صاحب آدن سیں کوئی درد صاحب دا ڈوڑا پیش کرو ہاتے اساں تورے چینل کو بھی آدن سیں سبسکرائب کیتی بیٹھے ہیں تاں چنگی گال ہے سونو ناز صاحب بھرا تا کو درد صاحب دے کوئی ڈوڑے پیش کرن ہیں سن سو توجہ کرنی ہے سائیں کے نیویں درد دے درد دا درد ہویا نیویں درد ونڈاون آیا نیویں درد دے درد دا درد ہویا نیویں درد ونڈاون آیا بندے درد گھٹائندے نے درداں وچ تساں درد دا درد ودھایا تساں درد نو درد دی سونپنی کر کے ہے درد توں لڑ چھڑوایا کداں کلیاں درد توں درد سہیندن مر ویسیا درد ستایا جیا سیں اگلا ڈوڑھا سیں فرمیندن کہ جے درد دے درد ونڈا نی ویں سگدا آ درد دے درد ودھا ونج جے درد دے درد ونڈا نی ویں سگدا آ درد دے درد ودھا ونج سارے میل کے درد زمانے دے ذمہ درد غریب دے لا ونج تے چنگے سڄݨاں دے درد وی ڳاہݨے ہوندن آ درد دے ڳل وچ پا ونڄ اکا درد نوں درد دی تھوڑ نہ رہے انڄ درداں نال رڄا ونڄ ٻیا سݨ سوسئیں فرمیندن کہ میں درد نوں درد ہزاراں ہن توں درد دے درد حالات نہ پچھ توں درد دے درد نوں کی ڄاݨے توں درد دے درد خیالات نہ پچھ میں درد نوں درد اے ٻہوں ہوندا میتھوں سڄݨاں دی ملاقات نہ پچھ کس وجہ توں درد اے درد ستیندا میں درد توں اے ڳالھ بات نہ پچھ۔ جیا سونا سئیں بھرا سونو ناز صاحب اساں درد صاحب دے تھوڑے ٻہوں ݙوہڑے تہاݙی خدمت اچ پیش کر ݙتن سئیں اوندے بعد سی اوان پروڈکشن آدن سئیں ویری نائس ٻہوں شکریہ سونا سئیں کمال مہربانی۔ مرزا کشمیری آدھن سی شاکر شجہ آبادی کی ایک غزل جو آپ کو پسند ہے سلام وی کریندن سی۔ وعلیکم سلام مرزا کشمیری بھرا شاکر شجہ آبادی صاحب دی غزل تہاڈی خدمت اچ پیش کریندے ہاں سی۔ شاکر صاحب فرمیندن سونا سی کہ ہے۔ توں نینا کوں رکھدیں شکاری بنا کے مریندیں ولا تیر کاری بنا کے۔ توں نینا کوں رکھدیں شکاری بنا کے مریندیں ولا تیر کاری بنا کے۔ شہنشاہاں توں ودھ کے ہئی پھوت ساݙی تیݙے عشق چھوڑیے بھکاری بݨا کے میں ہݨ تئیں تیݙے کیتے دل سانبھی رکھیے توں غیراں کوں گھن نئیں وپاری بݨا کے میں حالات کوں نت چراوݨ دی خاطر رکھیندا ہاں ݙکھ نال یاری بݨا کے میں ݙکھ دی سراݨی کوں ایں کیتے چھپر چا ݙکھ دی پوئی ہم الاری بݨا کے۔ ڈسا قاصدا جے سجݨ آندا پئے تاں میں پلکاں وچھاواں پتھاری بݨا کے۔ ڈسا قاصدا جے سجݨ آندا پئے تاں میں پلکاں وچھاواں پتھاری بݨا کے۔ میں آساں دے ٻوٹے رہائی ٻیٹھاں شاکر امیداں دی دل وچ کیاری بݨا کے۔ میں آساں دے ٻوٹے راہی ٻیٹھاں شاکر امیداں دی دل وچ کیاری بݨا کے۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی۔ مرزا کشمیری صاحب اساں تہاݙی فرمائش کوں پورا کر ݙتے قدیر جانی آفیشل ہن ساݙے نال آہدن سئیں واؤ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں سجاد وارث صاحب ہن بلکہ ساجد وارث صاحب ہن نائس ٻہوں شکریہ سئیں رمیز پروڈکشن ماشاءاللہ بیوٹیفل ویڈیو ٻہوں شکریہ سئیں۔ اوندے بعد سئیں جاکھڑ قربان صاحب ٻہوں سب پرانے سبسکرائبر ہن ساݙے آدن جیو ٻہوں شکریہ جاکھڑ قربان بھرا اوندے بعد سوہݨا سئیں جوشی پوئٹری اینڈ امیزنگ پوئٹری آدن سئیں سجاد خان صاحب بھرا ہن ساݙے فرمائش کیتی نے ہک ݙوہڑے دی بھرا تہاݙی خدمت اچ پیش کریندے ہیں سݨسو۔ کہ تیکوں کئیں آکھیے تیکوں بھل ڳئے ہیں دلدار بھلاوݨ سوکھا نئیں تیکوں کئیں آکھیے تیکوں بھل ڳئے ہیں دلدار بھلاوݨ سوکھا نئیں تیݙی جھنک بھلاوݨ سوکھی ہے تیݙا پیار بھلاوݨ سوکھا نئیں تیݙی کھل دے عاشق لوکیں دی مسکار بھلاوݨ سوکھا نئیں اساں شاکر آپ کوں بھل ویسوں پر یار بھلاوݨ سوکھا نئیں۔ اساں شاکر آپ کوں بھل ویسوں پر یار بھلاوݨ سوکھا نئیں۔ بیشک سئیں بندہ آپݨے آپ کوں تاں بھل سڳدے لیکن یاریں کوں، دوستیں کوں، سنگتیں کوں بھلاوݨ ٻہوں مشکل کم ہوندے سئیں۔ اللہ پاک ساریں دے۔ دوستیں کوں ساریاں دی سنگت کوں انہیں دے نال رکھے سیں خوش رہون سیں اندے بعد سونا سیں سارے نال پوئٹری کلب بن سیں لے والے آ سیں آدن سیں لے والے سیں لے والے سیں لیولاں کیا ہیں سیں اساں تے بس چھوٹی جی کوشش کریں ہیں تساں بھرا پسند کریندے وے ساکو خوشی تھیندی ہے سیں صفدر خان این سی آدن نائس ویڈیو بھائی ماشاءاللہ صفدر خان بھرا بہن شکریہ سونا سیں ان دے بعد سی سارے نال رہے وندن ہمیشہ پرانے سبسکرائبر محمد رفیق خان سی ماشاءاللہ آدن پہن بہوں شکریہ سنڑ اسیں نوید انجم انسیں اک گول اک گول میرے نام کا نوید انجم چوک کریم داد پریشی پریشی سی پتہ نہیں ہن کیڑی جاد نہ ہے چوک کریم داد تے صحیح سا کو سمجھ آئیے نوید انجم صاحب تواڈے نام ایک ڈوڑھا کریندے پین سی تساں فرمائش کیتی ہے نوید انجم صاحب سی شاکر شجاع آبادی صاحب دا ایک شعر تاریخ پیش کریندے ہیں سی سن سو

مقصد آکھنڑ دا انہیدا سئیں کہ ڈوہڑا آکھوں تاں فرمائش پوری کریسو زبیر انور بھرا ضرور سئیں تساں فرمائش کیتی ہے ڈوہڑے دی پیش کریندے پئے ہیں سنسو کہ پگ خامیاں کدن لکا سگدی ترا اتنا پرد نہیں ہوندا پگ خامیاں کدن لکا سگدی ترا اتنا پرد نہیں ہوندا چھڑا قلعیاں دی ملکیت توں کوئی نسلی فرد نی ہوندا۔ او بندہ ای نی محسوس جینوں ہک بئے دا درد نی ہوندا۔ چھڑی چڑتل راز نہ ڈٹھی کر ہر مچھل مرد نی ہوندا۔ جی آ بھرا زبیر انور صاحب اساں تیڈی فرمائش کوں پورا کر ڈتے سئیں کمال مہربانی سارے چینل تے تساں تشریف گھن آئے ویسیں۔ سجاد موہن آفیشل این سئیں گڈ ورک بیوٹیفل وائس جیو جناب سئیں تہاڈیاں محبتاں ہن ایندے بعد کاشف ریاض صاحب ہن سئیں اے وی شامل تھن ساڈے چینل تے کمنٹ کیتے نے ہائے کر کے نے ہائے ہائے کاشف ریاض بھرا سونا سئیں ایندے بعد تنہا خان ہن بھرا کوئی غزل بھی اپلوڈ کیتی کرو سونا سئیں ڈھیر غزلاں اپلوڈ کیتن سے اور تاکوں انہیں دے لنک بھی پیش کر دیتن سے

اکھ نیر وہئے میکوں توں نظریں۔ کہیں جھیڑک ݙتی تاں توں ہانویں کہیں کھل الوائے میکوں توں نظریں۔ تیݙی مونجھ میراج کرائے شاکر کوئی نظر جو آئے میکوں توں نظریں۔ نواب نصراللہ کھوسہ صاحب تے صابر کھوسہ صاحب بھرا تہاݙی فرمائش کوں اساں پورا کر ݙتے سئیں۔ اوندے بعد سئیں پوئٹری کلب وی ساݙے چینل تے تشریف گھن گھن آہدن سئیں واہ کمال پوئٹری جناب تہاݙیاں محبتاں ہن سئیں اساں ناچیز تے کوئی چیز نی سے سئیں۔ سرفراز بھٹی صاحب ہن سئیں آہدن یار کوئی اساں غزل دی فرمائش کروں تے پوری کریسو سرفراز بھٹی بھرا ایندے اچ کوئی پچھݨ دی ڳالھ ہے اے تساں سارے جتنا وی میݙے وسیب دے سرائیکی بھرا ہن سئیں اے انہیں ساریاں دا اپݨا چینل ہے۔ تساں جیلھے جیڑھی فرمائش کروسن اساں کوشش کریسوں ضرور پورا کریسوں سیں باقی اساں ٹھیک ٹھاک ہیں تساں حال حوال بھی پوچھے سیں ترڑ بادشاہ فرمیندن سیں سلطان باہو دا کچھ کلام سلطان باہو دا کلام سیں اساں ترتیب ڈیندے پے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور شامل کرے سوں اپنے چینل تے سجاد مہانا آفیشل سیں اج موسم شاکر چس دا ہے دل اہ دے یار کو مل آواں سجاد موہن آفیشل بھرا جلدی کریسو موسم جے چس دا ہے تاں وت دیر نہ تھی ونجے یار کوں مل لو تے خوش راہو سیں اوندے بعد سیں نوید انجم صاحب نے فرمائش کیتی ہے ہک ڈوڑھے دی کہ تیری نگری وچ تیرے نوکر ہیں نوید انجم بھرا توجہ خاص دے نال سن سو فرمیندن کے ہے تیری نگری وچ تیرے نوکر ہیں پر اپنی جہاں سردار ہی سے ہے حسرت تیݙے ݙیکھݨ دی تیݙی دید کیتے لاچار ہیسے کہیں موڑ تے کھڑ آزماویں توں تیݙے حکم دے پیروکار ہیسے باقی جڳ دے شاکر نوکر نئیں تیݙی ذات دے تابع دار ہیسے۔ کمال شاعری ہے سئیں اوندے بعد سی سارے چینل تے تشریف گھن کرن قدیر اعجاز الیانی صاحب آدن ویری نائس بہوں شکریہ سونا سئیں محمد نادر صاحب وی ہیں آدن نائس۔ وقاص گسورہ صاحب بہوں شکریہ تہاڈا تساں تشریف گھن کنے آئے وے ساڈے حال تے ڈھیر نہ کھل شاکر متاں کھلدا کھلدا رو پوویں ساڈے حال تے ڈھیر نہ کھل شاکر متاں کھلدا کھلدا رو پوویں۔ وقاص گسورہ صاحب بن سئیں مدینہ منورہ سعودی عرب توں سارے نال وقاص برا ساڈے حق اچ وی دعا کریسو اللہ پاک دے گھر اچ ونج کنیں تہاڈی فرمائش کوں اساں پورا کر ڈتے جانی کھچی صاحب آدن سئیں نائس باہوں شکریہ سئیں ایندے بعد ایک بھرا ہن سئیں انہیں دے چینل دا ناں میکو تے پڑھن وی نہیں پیاندا کیتھی سی ماں کا مشکل آ گئی ایچ ای ایچ ایچ ڈبل ڈی ایچ لگدے بھرا نہیں میں رینڈم الفابیٹ لین خیر سن سو بھرا تاری فرمائش ہے شاکر صاحب دے ڈوڑھے دی کے خیرات نہ دے پہچان تک کر پرمیندن سنگھ کے خیرات نہ دے پہچان تک کر تیرے در تے کون فقیرے گھر بیٹھے چن انکار نہ کر اسا منگ دے نہیں جاگیرے میڈے مرݨ دی گواہی ݙیسی تیڈے ہتھ دی پاک لکیر اے ٻوہا کھول کے ݙیکھ میں شاکر رہاں جیکوں رول ݙتا تقدیر اے ٻوہا کھول کے ݙیکھ میں شاکر رہاں جیکوں رول ݙتا تقدیر اے بھرا توری فرمائش تے شاکر صاحب دا الا جواب ڈوڑھا پیش کر ݙتے سے سیں اون دے بعد سیں حسین خان این سیں ویلڈن گریٹ پوئٹری بھرا کمال مہربانی بہت شکریہ تساں تشریف گھن کنے آئے ہوئے سیں ان بعد محمد شیراز ان سیں ساری کوئی فرمائش پوری کرو کمال مہربانی شیراز بھی رات تشریف گھن کنے آئے ہوئے سیں ان بعد سیں اصغر درزی صاحب ان سیں انہیں فرمائش کیتی ہے شاکر صاحب تے ایک شیر دی سیں کہ ہے نہ شاکر موت دی دھمکی دے اساں آپ گستان دے واقف ہیں نہ شاکر موت دی دھمکی دے اساں آپ گستان دے واقف ہیں جی دوستو ایندے بعد ان سی حسن حکیم صاحب نے ایک گھوڑے دی فرمائش کیتی ہے سی شاکر صاحب فرمیندن سی کہ بھلا خوشیاں کہیں کوں چک پیندن کوئی خوشی ٹھکرا پتہ لگ ویندے بھلا خوشیاں کہیں کوں چک پیندن کوئی خوشی ٹھکرا پتہ لگ ویندے جے روون اپنے وس ہوندے این رو دکھلا پتہ لگ ویندے جیڑی چیک پکار کو مکر آہدیں ایویں توں چا بنا پتہ لگ ویندے جیویں عمر نبھی ہے شاکر دی ہک منٹ نبھا پتہ لگ ویندے۔ جیویں عمر نبھی ہے شاکر دی ہک منٹ نبھا پتہ لگ ویندے۔ کمال مہربانی بھرا اساں تیڈی فرمائش کوں پورا کر ڈتے حسن حکیم صاحب سئیں اوندے بعد سئیں ریاست علی صاحب سارے نال ہن سئیں شاکر صاحب دے ہک شعر دی فرمائش کیتی نے۔ کہ توں شاکر اصلوں کملا ہیں بھلا نانگ وی کہیں دے یار ہوندن۔ توں شاکر اصلوں کملا ہیں بھلا نانگ وی کہیں دے یار ہوندن۔ بالکل سئیں جیڑھا دوست مخلص نہ ہووے او نانگ کولو وی بہوں خطرناک ہوندے سئیں بچ کے نے راہسو۔ اوندے بعد سئیں ادریس گوندل صاحب پرانے سبسکرائبر کمال کا انتخاب کیا ہے ویر جی۔ جناب اساں تابعدار سئیں۔ ادریس گوندل صاحب شاکر صاحب دے ہک ڈوہڑے دی فرمائش کیتی ہے سئیں پیش کریندے ہیں تہاکوں سنسو کہ۔ وفادار ہاں میں وفادار رہساں وفاواں دی نگری دا سردار رہساں۔ وفادار ہاں میں وفادار رہساں وفاواں دی نگری دا سردار رہساں۔ محبت کرݨ جے گناہ ہے تاں شاکر۔

فرمیندن کہ کیا حال سنڑاواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سنڑاواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا منہ دھوڑ مٹی سر پایم سارا ننگ نموز ونجایم کوئی پچھم نہ ویڑھے آیم ہتھوں الٹا عالم کھلدا۔ دل پریم نگر دو تانگھے جتھاں پیندے سخت اڑانگھے نہ راہ فرید نہ لانگھے ہے پندھ ٻہوں مشکل دا کیا حال سݨاواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ جی سی غلام فرید صاحب دا کلام اساں تہاݙی خدمت وچ پیش کر ݙتے سئیں ایندے بعد سئیں ساݙے چینل تے ہک بھرا ہن ساݙے نال رہ ویندن سئیں ہارون ایاز صاحب۔ میں فرمائش کی تھی ایک ڈوڑھے دی سی ہارون ایاسا برا تاری فرمائش تے پیش کرنے پہ ہیں سن سو کے کوئی نسلی یار جے مل جاوے کوئی جگ دا بھار نہیں ہوندا کوئی نسلی یار جے مل جاوے کوئی جگ دا بھار نہیں ہوندا بندے اتوں اتوں سنگت بنائی رکھ دے سچا دل وچ پیار نہیں ہوندا ہوئے دل وچ شوق وفا واندا بندہ کدی بیکار نہیں ہوندا جے کنڈ اتے یار دلیر ہووے نا تے کدی کنڈ تے وار نی ہوندا۔ بیشک ایویں ہے سئیں جے سنگت تہاڈے نال ہووے تے دنیا دی کوئی وی مشکل، کوئی وی مقصد، کوئی وی منزل ناممکن نی رہ ویندی سئیں۔ اللہ پاک تساں ساریاں نے دوستیں کوں تہاڈے نال رکھے سئیں۔ ایہا ہی اج دی سرائیکی۔ بیٹھک سی ہک ہفتہ پرانے جیڑے تہاڈے کمنٹس ہوسن تہاڈیاں فرمائشاں ہوسن کوشش کریسوں جو ساریاں پوریاں کروں بھرا تشریف گھن آئے وے تساں تہاڈی محبت ہے سی میں نا چیز کو ہن اجازت ڈیسو جیڑے بھرا سارے چینل تے تشریف گھن کنین پہلی دفعہ دوستو سبسکرائب کریسو تاکہ تساں بھی ساݙی ایں ہک سرائیکی وسیب دا حصہ بݨ ونڄو۔ امید کریندے ہیں بھئی تساں سارے اڳلے اتوار تک انشاء اللہ تعالی خوش و خرم رہسو۔ اللہ پاک تہاکوں سارے وسیب کوں آپݨے حفظ و امان اچ رکھے۔ میں ناچیز عاصم علی کوں اجازت ݙیسو رب سوہݨے دے حوالے ساں۔